Welcome to Naija Daughter TV. I bring this our sister Cora um Obidia come for now. Yes, now today be the first day when they carry her news come this my channel. Why? Because her tears, how she take the cry, she cry out say her husband wan collect her children. She they never collect her children. She dey cry say her husband wan eh, carry her children. Say her daughter say she dey cry she dey hungry den her husband don go summon her again for court she dey go back to court again na her explanation i go still leave the video for una make una watch but before i go leave the video for una make una watch i wan try drop my own opinion in case you dey um korea um shoe you wear korea shoe or anything i wan just drop my own two cent my beautiful people Kora my beautiful sister for me i look say you go Nigeria you go visit Nigeria your way coming back a lot of things go change but i was still surprised na your doing is still remain the same why i talk like that because you dey America you dey deal with America citizen first of all Wetin you suppose to take reshape your life if you be girl wey wise and girl wey get sense about your child who really love her children. You see wen you go Africa, wen you go Nigeria, dem no allow you carry those children go Nigeria. Why? Because dem look am sey you and your ex-husband, una no dey again, sey una dey drag those children. Na dis children na im no join una together. You fit carry am run. Dat is why dem no grant dat for you to carry those children. Till those children go reach Nigeria, maybe dem dey like eighteen years, I no know America law, maybe eighteen years or fifteen years. Why I dey talk dis thing is as you take cry come outside, you know sey na wetin una bring come out for social media na im we take dey talk. If you be girl wey e really wise and wey e really get sense, You no suppose to cry if you know say you do am well as a mother when your child children must be a children when your child dey cry say mummy I wan I dey hungry I wan eat immediately you leave the social media go give am food na my question be that as your daughter tell you say mummy I'm hungry in social media everybody dey watch when you know say you and your husband dey drag those children you remember don't forget say That man na the father of your children as you love those children na so that man love those children dem need the man need am and you dey complain say the man push you you know say the man dey abuse you na you born for am you know say the man dey drink na drug addict na you born for am na all those things we need to dey do if you be woman girl you never marry and you dey date man you and the man never born una never marry then e dey always dey abuse you be careful double think and know what to do. Okay now na you dey fear for your children sey di children um di man wey e fit beat you um di man um dey come for you now e wan go carry na di man dem wan give your children to di man wey e dey beat you den una never born but you born for am you forget sey as you born for am everlasting those children wey you wan born for am na e go be their father no matter what money can never change it no matter how you rich in this earth You born for that kind man, you wan come deny the access of the man for no, na him children, na the man wey you wey you open leg for wey una take gather bring the children come na him children. For me I no dey um with man I no dey with you, be responsible if you really love those children so that the man no dey use anything against you, I no know whether anybody understand me, be responsible because you dey deal with a citizen of America who love e children, mad woman, mad man dey get children, dem dey take care of dia children, if mad woman give birth, e dey, you know sey she give birth, talk of just drunk na im drink e push you, you dey fear, but if you stay, stand as a responsible woman, dis man can never take those children away from you, den if you dey go court, Dem tell you say di pikin dey hungry say you no dey responsible to take care of di pikin, dem cut dat part immediately wen your pikin say she dey hungry you go cut dat part go show judge ah immediately my daughter say she dey hungry and I give am food not long den immediately she say she dey hungry I comot for social media go give am food see di time see where I take excuse my viewers say I dey come I wan go give if dat part dey bring am come out no dey cry. And you still by yourself talk say dem say your mental, your head um um statue no, you no dey res, you no dey standard. I believe sey una understand. Dat is her um her e say her head no dey standard. Her you know, her head no dey standard becos of social media um tins wey she dey do. Yet de go use am against you. Are you America? Make we stop to dey act dos kakarata. Once you get dia passport, you think sey you be? No! You still remain an immigrant. Dem go join their own, be responsible at once. If you and your husband dey together, you dey dress like this, you dey act like this, nobody will come for you. But if you and their citizen no dey together, you are acting one kind, dem go come for you. But if you be their citizen, you dey act anyhow, dem no still come for you. But if you even be their citizen, dem see say the other man look responsible, e dey do everything responsible and you dey do yourself Im responsible on social media, dem will take dat children give di oda one wey e dey responsible, make you know wetin you dey deal with my beautiful sister and those children wey you dey lay curse just now, you say anybody wey e join di man, my sister no dey lay curse abeg na pikin dem just threaten you now say dem wan collect your children, dem just summon you to court you dey cry na you dey lay curse, no you no suppose to, a mother no suppose to lay curse for oda pipu children, if your own you really love children as you dey claim as you dey cry so, don't lay curse upon children Na you and your husband know where una for una for meet. Your opinion and my opinion can never be the same. Your opinion different, my opinion different. Why laying curse on to children? It's very bad. No dey curse people children again. Okay? Na this one I get to eh, talk, my beautiful people. I'll leave it and make una watch the video. Ciao, ciao. E don cast, last last, na everybody go chop breakfast. Shayo.